Pennod 17. Nac abertha i'r Arglwydd dy Dduw ych neu ddafad y byddo arno anaf, neu ddim gwrth inni, canys cas beth yr Arglwydd dy Dduw yw hynny. Pan gaffer yn dy blith di o fewn unoth byrth y rhai y mae'r Arglwydd dy Dduw yn eu rhoddi i ti, ŵr neu wraig a wnaeth drygioni yng ngolwg yr Arglwydd dy Dduw, gan droseddu ei gyfamod ef, ac a aeth ac a wasanaethodd dduwiau dieithr, ac a ymgrymodd iddynt, i'r haul, neu i'r lleuad, neu i holl lu y nefoedd, yr hyn ni orchmynnais. Pan ddangoser i ti, a chlywed ohonot, yna cais yn dda, ac wele, os gwirionedd yw, a bod yn sicr wneuthur y ffieithdra hyn yn Israel. Yna dug allan y gŵr hwnnw, neu y wraig honno, a wnaethant y peth drygionus hyn, i'th byrth, sef y gŵr neu y wraig, a llabuddia hwynt â meini, fel y byddont feirw. Wrth dystiolaeth dau o dystion, neu dri o dystion, y rhoddir i farwolaeth yr hwn a fyddo marw. Na rodder ef i farwolaeth wrth dystiolaeth un tyst. Llaw y tystion a fydd arno yn gyntaf i'w farwolaethu ef, a llaw'r holl bobl wedi hynny, a thi a dynnu ymaith y drwg o'th blith. Os bydd peth mewn barn yn rhy galed i ti, rhwng gwaed a gwaed, rhwng haul a haul, neu rhwng pla a phla, mewn pethau ymrafaelus o fewn dy byrth, yna cyfod, a dos i fyny i'r lle a ddewiso yr Arglwydd dy Dduw. A dos at yr offeiriaid, y Lefiaid, ac at y barnwr a fyddo yn y dyddiau hynny, ac ym ofyn, a hwy a ddangosant i ti reol y farnedigaeth. A gwna yn ôl rheol y gair a ddangosant i ti, o'r lle hwnnw a ddewiso yr Arglwydd, ac edrych am wneuthur yn ôl yr hyn oll a ddysgant i ti. Yn ôl rheol y gyfraith a ddysgont i ti, ac yn ôl y farn a ddywedont i ti, y gwneu. Na chilia oddi wrth y peth a ddangosont i ti, i'r tu deau nac i'r tu aswy. A'r gŵr a wnêl mewn rhyfyg, heb wrando ar yr offeiriad sydd yn sefyll yno i wasanaethu yr Arglwydd dy Dduw, neu ar y barnwr? Yna rhodder i farwolaeth y gŵr hwnnw, a thyn ymaith y drwg o Israel. A'r holl bobl a glywant ac a ofnant, ac ni ryfygant mwy. Pan ddele chi'r tir y mae'r Arglwydd dy Dduw yn ei roddi i ti, a'i feddiannu, a thrigo ynddo, os dy wedi gosodaf arnaf frenin, megis yr holl genhedloedd sydd o'm hamgylch, gan osod, gosod arnat yn frenin yr hwn a ddewiso yr Arglwydd dy Dduw, o blith dy frodyr y gosodi arnat frenin, ni elli roddi arnat ŵr dieithr, yr hwn nid yw frawd i ti. Ond na camylhaed iddo feirch, ac na ddychweled efe y bobl i'r Aifft i amylhau meirch. Gan i'r Arglwydd ddywedyd wrthych, na chwanegwch ddychwelyd y ffordd honno mwy. Ac na camylhaed iddo wragedd, fel na wyro ei galon, ac na camylhaed arian ac aur lawer iddo. A phan eisteddo ar deyrn gadar ei frenhiniaeth, ysgrifened iddo gopi o'r gyfraith hon mewn llyfr, allan o'r hwn sydd ger bron yr offeiriaid y Lefiaid. A bydded gydag ef, a darllened arno holl ddyddiau ei fywyd, fel y dysgo ofni yr Arglwydd ei Dduw, i gadw holl eiriau y gyfraith hon a'r deddfau hyn i'w gwneuthur hwynt. fel na ddyrchafo ei galon uwch law ei frodyr, ac na chilio oddi wrth y gorchymyn, i'r tu deau nac i'r tu aswy, fel yr estynno ddyddiau yn ei frenhiniaeth, efe, a'i feibion yng nghanol Israel. Pennod 18. Ni bydd i'r offeiriaid, i'r Lefiaid, i holl lwyth Lefi, ran nac etifeddiaeth ynghyd âg Israel, ebyrth tanllyd yr arglwydd a'i etifeddiaeth ef a fwytânt hwy. Am hynny, etifeddiaeth ni bydd iddynt ymhlith eu brodyr, yr arglwydd yw ei hetifeddiaeth hwy. megis ac y dywedodd wrthynt. A hyn fydd defod yr offeiriaid oddi wrth y bobl, oddi wrth y rhai a aberthant aberth, pa un bynnag ai eidion ai dafad, rhoddant i'r offeiriad, yr ysgwyddog, a'r ddwy ên, ar y boten. Blaen ffrwyth dy ŷd, dy win, a'th olew, a blaen ffrwyth cnaiff dy ddefaid a roddi iddo ef. Canys dewisodd yr Arglwydd dy Dduw ef o'th holl lwythau di, i sefyll i wasanaethu yn enw yr Arglwydd, efe a'i feibion yn dra gywydd. A phan ddelol lefiad o un o'th byrth di yn holl Israel, lle y byddo efe yn ymdaith â dyfod â holl ddymuniad ei galon i'r lle a ddewiso yr Arglwydd, Yna gwasanaethed ef e yn enw yr Arglwydd ei Dduw, megis ei holl frodyr y Lefiaid, y rhai sydd yn sefyll yno ger bron yr Arglwydd. Rhan am ran a fwytânt, heblaw gwerth yr hyn sydd yn dyfod oddi wrth eu dadau. Pan elych chdi i'r tir y mae yr Arglwydd dy Dduw yn ei roddi i ti, na ddys gwneuthur yn ôl ffieiddra'r cenhedloedd hynny. Na chaffer yn ot a wnelo i'w fab neu i'w ferch fyne trwy y tân, neu a arferodd ei winiaeth, na phlaneddydd, na daroganwr, na hudol, na swynwr swynion, nac a geisio wybodaeth gan gonsuriwr neu fridiwr, nac a ymof yno ar meirw. Oherwydd ffieithdra gan yr Arglwydd yw pawb a wnelo hyn, ac o achos y ffieithdra hyn y mae yr Arglwydd dy Dduw yn ei gyrru hwynt allan o'th flaen di. Bydd berffaith gyda'r Arglwydd dy Dduw. Canys y cenhedloedd hyn y rhai a feddieni di, a wrandawsant ar blanedyddion ac ar ddewiniaid, Ond amdanat ti, nid felly y caniataodd yr Arglwydd dy Dduw i ti. Yr Arglwydd dy Dduw a gyfyd i ti o'th blith dy hun, o'th frodyr dy hun, broffwyd, megis finnau. Arno ef y gwrandewch. Yn ôl yr hyn oll a geisiaist gan yr Arglwydd dy Dduw yn Horeb, yn nydd y Gymanfa, gan ddywedyd, Na chlywif mwyach lais yr Arglwydd fy Nuw, ac na welwif y tân mawr hwn mwyach, rhag fy marw. A dywedodd yr Arglwydd wrthyf, Da a dywedasant yr hyn a ddywedasant. Codaf broffwyd iddynt o fysg ei brodyr, fel tithau, a rhoddaf fy ngeiriau yn ei enau ef, ac efe a lefara wrthynt yr hyn oll a orchmynnwif iddo. A phwy bynnag ni wrandawo ar fy ngeiriau, y rhai a lefara efe yn fy enw, myfi a'i gofynnaf ganddo. Y proffwyd hefyd, yr hwn a ryfyga, lefaru yn fy enw air ni o'r chmynau sydd o a'i lefaru, neu yr hwn a lefaro yn enw duwiau dieithr, rhodder y proffwyd hwnnw i farwolaeth. Ac os dy wedi yn dy galon, pa fodd yr adnabyddwn y gair ni lefarodd yr Arglwydd? Yr hyn a lefaro'r proffwyd hwnnw yn enw yr Arglwydd, a'r gair heb fod ac heb ddyfod i ben, hwnnw yw y gair ni lefarodd yr Arglwydd, y proffwyd a'i llefarodd mewn rhyfyg, nac ofna ef. Pennod 19. Pan dorro yr Arglwydd dy Dduw ymaith y cenhedloedd y mae'r Arglwydd dy Dduw yn rhoddi eu tir i ti, a'i feddiannu ohonot ti, a phreswylio yn eu dinasoedd ac yn eu tai, neull tua i ti dair dinas yng nghanol dy dir, yr hwn y mae'r Arglwydd dy Dduw yn ei roddi i ti i'w feddiannu. Paratoa ffordd i ti, a thraeana derfyn dy dir, yr hwn a rydd yr Arglwydd dy Dduw yn etifeddiaeth i ti, fel y byddo i bob llofrudd ffoi yno. Dyma gyfraith y llofrudd, yr hwn a fu yno i fyw, yr hwn a drawo ei gymydog heb wybod, ac yntau heb ei gasáu ef o'r blaen. megis panelo un gyda'i gymydog i'r coed i gymynu pren, ac a estyn ei law ar fwyell i dorri y pren, a syrthio yr huarn o'r menibr, a chyrhaeddid ei gymydog, fel y byddo farw. Efi a gaiff ffoi i un o'r dinasoedd hyn, a byw. Rhag i ddialydd y gwaed ddilyn ar ôl y llofrudd, a'i galon yn llidiog, a'i oddiweddyd, am fod y ffordd yn hir, a'i daro ef yn farw, er nad oedd ynddo ef haeddedigaeth marwolaeth, am nad oedd efe yn ei gasáu ef o'r blaen. Am hynny yr ydwyf yn gorchymyn i ti gan ddywedyd tair dinas a neilltuí i ti. A phan helaetho yr Arglwydd dy Dduw dy derfyn, fel y tyngodd wrth dy dadau, a rhoddi i ti'r holl dir a addawodd ef e a'i roddi wrth dy dadau, os cedwi y gorchmynion hyn oll, gan wneuthur yr hyn yr ydw i fi yn ei orchymyn i ti heddiw, i garu yr Arglwydd dy Dduw, a rhodio yn ei ffyrdd ef bob amser, yna ychwanegu i ti dair dinas hefyd at y tair hyn. fel na ollynger gwaed gwirion o fewn dy dir, yr hwn y mae yr Arglwydd dy Dduw yn ei roddi i ti yn etifeddiaeth, ac na byddo gwaed di therbyn. Ond os bydd gŵr yn casáu ei gymydog, ac yn cynllwyn iddo, a chodi yn ei erbyn, a'i ddieneidio, fel y byddo farw, a ffoi i un o'r dinasoedd hyn, Yna anfoned hyn Uriaid ei ddinas ef, a chymerant ef oddi yno, a rhoddent ef yn llaw dialydd y gwaed fel y byddo farw. Nac arbeded dy lygad ef, ond tyn ymaith, a ffaith, gwaed gwirion o Israel, fel y byddo daioni i ti. Na symud derfyn dy gymydog, yr hwn a derfynodd y rhai a fu o'r blaen o fewn dy etifeddiaeth, yr hon a feddienni, yn y tir y mae yr Arglwydd dy Dduw yn ei roddi i ti i'w feddiannu. Na choded un tus dy nerbyn neb am ddim anwiredd, neu ddim pechod, o'r holl bechodau a becho ef e, wrth dystiolaeth dau o dystion, neu wrth dystiolaeth tri o dystion, y bydd safadwy y peth. Os cyfyd gau dyst yn erbyn neb, gan dystiolaethu bai yn ei erbyn ef, yna safed y ddau ddyn y mae'r ymrafael rhyngddynt ger bron yr arglwydd, o flaen yr offeiriaid a'r barnwyr a fyddo yn y dyddiau hynny. ac y ma fyned y barnwyr yn dda, ac os y tyst fydd dyst ffals ac a dystiolaetha ar gam yn erbyn ei frawd, yna gwnewch iddo fel yr amcanodd wneuthur i'w frawd, a thyn ymaith y drwg o'th fysg. A'r lleill a glywant ac a ofnant, ac ni chwanegant wneuthur mwy yn ôl y peth drygionus hyn yn dy blith. ac nac arbeded dy lygad, bydded einioes am einioes, llygad am lygad, dant am ddant, llaw am law, troed am droed. Pennod 20. Pan elyh chi ryfel yn erbyn dy elynion, a gweled meirch a cherbydau a phobl fwy na thi, nac ofna rhagddynt, oherwydd yr arglwydd dy Dduw fydd gyda thi, yr hwn a'th ddug di i fyny o dir yr Aifft. A bydd, pan nesaoch i'r frwydr, yna ddyfod o'r offeiriad a llefaru wrth y bobl. A dywedyd wrthynt, Clyw, Israel, yr ydych chwi yn nesáu heddiw i'r frwydr yn erbyn eich gelynion, na feddalhaed eich calon, nac ofnwch, na synnwch, ac na ddychrynwch rhagddynt. Canys yr Arglwydd eich Duw sydd yn myned gyda chwi i ryfela â'ch gelynion trosoch chwi, ac i'ch achub chwi. a'r llywiawdwyr a lefarant wrth y bobl gan ddywedyd, Pa ŵr sydd a adeiladodd dŷ newydd, ac nis cysegrodd ef? Eled, a dychwelyd i'w dŷ, rhag ei farw yn y frwydr, ac i ŵr arall ei gysegru ef. A pha ŵr sydd a blannodd winllan ac nis mwynhaodd hi? Eled, a dychweled i'w dŷ rhag ei farw yn y frwydr ac i ŵr arall ei mwynhau hi. A pha ŵr sydd a ymgredodd â gwraig ac ni chymerodd hi? Eled, a dychweled i'w dŷ rhag ei farw mewn rhyfel ac i ŵr arall ei chymryd hi. Y lliwiawdwyr hefyd achwanegant lefaru wrth y bobl ac a ddywedant, Pa ŵr sydd ofnus a meddal galon? Eled, a dychweled i'w du, fel na lwfrhao efe galon ei frawd megis ei galon yntau. A bydded, pan ddarffo i'r lliwiawdwyr lefaru wrth y bobl, osod ohonynt dywysogion y lluoedd yn ben ar y bobl. Pan nesaech at ddinas i ryfela yn ei herbyn, cyhoedda iddi heddwch. A bydded, os heddwch a etyb hi i ti, ac agorid i ti, yna bydded i'r holl bobl a gaffer ynddi fod i ti dan deyrnged, a thwasanaethu. Ac oni heddycha hi â thi, ond gwneuthur rhyfel â thi, yna gwarchai arni hi. Pan roddo yr Arglwydd dy Dduw hi yn dy law di, taro ei holl wrywiaid a min y cleddyf. Yn unig y benywaidd a'r plant a'r anifeiliaid a phob dim ar a fyddo yn y ddinas, sef ei holl ysbail, a ysbeili i ti. A thi a fwynheu ysbail dy elynion, yr hwn a rydd yr Arglwydd dy Dduw i ti. Felly y gwnei i'r holl ddinasoedd pell iawn oddi wrthyt, y rhai nid ydynt o ddinasoedd y cenhedloedd hyn. Ond o ddinasoedd y bobloedd hyn, y rhai y mae'r Arglwydd dy Dduw yn eu rhoddi i ti yn etifeddiaeth, na chadw un enaid yn fyw. Ond gan ddifrodi, difroda hwynt, sef yr Hethiaid, a'r Amoriaid, y Cananeiaid, a'r Pheresiaid, yr Hefiaid, a'r Jebiwsiaid, megis y gorchmynnodd yr Arglwydd dy Dduw i ti. Fel na ddysgont i chwi wneuthur yn ôl eu holl fieithdra hwynt, y rhai a wnaethant i'w duwiau a phechu ohonoch yn erbyn yr Arglwydd eich Duw. Pan warchaeech ar ddinas lawer o ddyddiau gan ryfela yn ei herbyn i'w hennill hi, na ddifetha ei choed hi, gan daro bwyell arnynt, canys o honynt y bwytai'i, na thor dithau hwynt i lawr, oherwydd bywyd dyn yw pren y maes, i'w gosod yn y gwarchglawdd. Yn unig, y pren y gwyddost nad pren ymborth yw, hwnnw a ddifethi ac a dorri, ac a adeiledi warchglawdd yn erbyn y ddinas fydd yn gwneuthur rhyfel â thi, hyd oni orchfyger hi.